Aled Gwyn Job, away with words. Wel, un gŵyn gyson yma yng Nghymru ydy'r diffyg sylw cyffredinol a gawn ni ar uh, cyfryngau Prydeinig. Wel, mi gawson ni'n dymuniad ar un ystyr yr wythnos yma o gofio am y sylw helaeth iawn a roddwyd ŵr o'r enw yr Athro Neil Ferguson o'r Imperial College yn Llundain, oherwydd mi gafodd yr Athro Ferguson ei fagu yn ardal Llanidloes. Ond wedyn, dwi'm yn siŵr iawn pa mor falch y dyla ni fod o'r sylw a gafodd yr Athro Ferguson yr wythnos yma chwaith. Mae'n siŵr bod y rhan fwyaf ohonoch chi yn ymwybodol bellach mai dyma'r gŵr sydd wrth wraidd y polisi lockdown. Fo luniodd a fo hyrwyddodd y polisi yma a'i werthu fo i bob pwrpas i Lywodraeth San Steffan. dyn sydd wedi bod yn, yn amlwg iawn uh, ar ein sgriniau teledu dros yr wythnosau dwytha wrth o fynd o un stiwdio i'r llall yn rhybuddio pawb am pa mor berygl oedd Covid-19 ac sut y dylen ni fod yn, yn ar boen ein bywyd, yn cynnal ein pellter cymdeithasol ac yn aros yn ein tai cymaint fyth ag y fedra ni. Ond, wrth gwrs, yr wythnos yma, mi, mi chwalwyd y naratif yma wedi i ni glywed bod yr Athro Ferguson wedi bod yn torri ei bolisi ei hun mewn ffordd reit liwgar a dweud y gwir. Yn rheolaidd drost yr wthnosa dwytha mi oedd o wedi bod yn gwahodd i gariad priod o i deithio ar draws dinas Lundan i ddod i ymweld ag o yn ei fflat. Ac wrth gwrs pan ddaeth y stori ma yy yn gyhoeddus doedd dim dewis ganddo ond ymddiswyddo o'i waith yn cynghori'r Llywodraeth. Wel wrth Sylwi y penwythnos hon, hwn ar gymaint o, o gymaint mwy o bobl sy, sydd allan. Ar un ystyr, mae'n hawdd iawn deall meddylfryd pobl yn dydy. Wrth weld lluniwr y polisi lockdown wedi dangos i'r byd ar fetws nad oedd o yn poeni yr un ffuen am berygl yr haint, ddim yn poeni am berygl i'w iechyd ei hun, nag am berygl i iechyd i gariad. Mae'n ddigon naturiol bod pobl yn deud hynna'n, wel, os ydy o'n gallu torri'r polisi yna, mewn modd mor liwgar, wel, ydy o'n wir mor berig a hynny? Onid yn iawn i ni hefyd allu mynd allan ychydig mwy erbyn hyn. Ac wrth gwrs, mae jyst yn enghraifft eto fyth, yn dydy, o'r rhagryth sydd yn hemp yn yn cymdeithas ni, bod yna reol arbennig ar gyfer ein rheolwyr a'n gwell, a rheol arall ar gyfer pawb o'r gweddill ohonon ni. Mae'r cyfryngau torfol, wrth gwrs, wedi cael modd i fyw efo'r stori yma, mewn fel ar eu bysedd nhw. Ond dydyn nhw ddim wedi bod yn gofyn unrhyw gwestiynau pellach am yr athro Neil Ferguson a yr Imperial College, am o bosib iawn â'r cyfryngau amgen sydd yn gorfod bod yn procio pobl gyda hyn ac yn annog pobl i fod yn neud chydig bach o ymchwil eu hunan i fewn i'r stori yma oherwydd mae 'na, mae 'na gymaint mwy iddi na sy'n ymddangos ar yr wyneb. Wrth gwrs, mae'r enw Imperial College yn cyfleu y syniad o gorff sydd yn gytbwys, yn annibynnol, yn wrthrychol, y, y tu hwnt i ddylanwad llywodraeth, y tu hwnt i ddylanwad unrhyw awdurdod arall. Ond, oeddach chi'n gwybod, yn y flwyddyn 2018, fe dderbyniodd yr Imperial College grant o 85 miliwn o bunnau tuag at ei gwaith, gan y Gates Foundation. A pherchennog y Gates Foundation, wrth gwrs, ydy Bill Gates, cymeriad arall sydd wedi cael lot fawr o sylw ar y cyfryngau yn ystod y cyfnod hwn wrth iddo geisio hyrwyddo ei syniad o facsin i bawb ar gyfer yr aflwydd yma. Mae fel petai'r hen ddywediad Cymreig 'Beibl i bawb' o bobl y byd bellach wedi'i ddisodli gan 'Brechlyn i bawb' o bobl y byd. Y cwestiwn yr alla dylai pobl fod yn dechrau gofyn i'w hunain ydy, pa mor wrthrychol, pa mor gymesur, pa mor annibynnol oedd yr Imperial College yn creu y model hwn lle oedden nhw'n rhagweld y bydda 500,000 o bobl yn y Deyrnas Unedig yn marw pe bai dim mesurau yn cael eu gosod yn eu lle, a dau gant a hanner o filoedd o bobl yn marw hyd yn oed hefo ynysu cymdeithasol yn ei le. Pa mor wrthrychol, pa mor gytbwys oedd y modelu yna? O gofio am y cymhelliant ariannol hynod hael, hynod sylweddol a gafwyd gan y Gates Foundation. Ond nid oedd 'na demtasiwn iddyn nhw greu model apocalyptaidd, model a fydda yn dychryn pawb, yn creu arswyd ar bawb, ac yn perswadio pawb mai'r unig obaith, mai'r unig ateb i'r broblem ydy cael Y brechlyn. Y brechlyn, wrth gwrs, a fyddai'n cael ei hyrwyddo gan y Gates Foundation. Yr union gorff a rhoddodd yr holl arian yma i Imperial College. Wel, mae 'na arwyddion calonogol bod 'na bobl yn dechrau gofyn cwestiynau reit galed i'r Llywodraeth. Mae yna ambell argoel eu bod nhw'n dechrau colli gafael ar y naratif yma. A tybed a fydd pobl yn dechrau gofyn cwestiynau pellach ynglŷn ag Imperial College ac yn ymchwilio ymhellach i'r holl saga yma. Ond mae'r dyn ei hun yn dweud, Dim ond gofyn.